Crest Media TV, iraka lyawe. Ahari Canon Bunyinguye Guest House omu Rushahi Town Council habaireho omushomo gw'abakazi ogubairwemeyo aha theme, A Society with Sensible Compassionate Counselling, Nurturing Mental Wellbeing, ogurikushomesa abakazi okuteetandikiraho eby'okukora ebyabo kandi bakareka kutega abashaija amaisho omuri buri kimwe. Abakazi bongyeire baasiima Purezidenti Yoweri Kaguta Museveni okubaheereza obugabe bwabo nabo nk'abakazi, Honarebo Jovan Sirenduru kandi ori Woman MP ahabwa Kiruhura Disiturikiti asiimire omushomo murungi kandi yaayongyera yaasiima Jovanis Wambaata, Okutebeekanisa omushombo gw'abakazi omurungi nk'ogwo. Kandi gwaba omushombo mukuru munonga, ahabw'okuba twashoma aha bikwatiraine n'amaka, n'oku amaka garikubaasa kutunguuka. Aha habaho obujurizi oku omukazi ahikire kutwaza omuka. Mbwenu emishomo nk'egi neeyamba. Aha mushomo ogu, hetabireho n'abandi bantu nyamwingi, ababaire barimu Bishop wa North Ankole, Alfred Muhoozi. Kandi ogu agizire ngu tihariho nsi kubaho hatariho kuzaara nari hatariho omushaija n'omukazi. Bishopu ayongyire yasiima abakazi abetsirwe kandi bakaija kuhurira ebintu birungi nk'ebyo eby'obwengye. Niinyenda kusiima participants. Nshemezibwe ebigambo bya Korineriyo na Petero, Ahonaaho naakutumaho, kandi naiwe wankora gye oije. Mbwenu turi aha, Ebyakozirwe eshuuri ikumi cwenda omurongo gwashatu n'eshatu, Ahonaaho naakutumaho, kandi naiwe wankora gye oija. Mbwenu turi aha okuhurira byona ebi oragirwe Mukama. Ebyakozirwe eshuuri ikumi omushororongo ogwashatu n'eshatu. Ebyo n'ebigambo bya Korinelio na Petero. Ahonaho naatutumaho, kandi naiwe wankora gye waija, mbwenu turyanga okuheereza facilitation fee y'emitwaro ebiri, akagari kakataho n'eza transport ebiro bibiri. Mukama waitu asiimwe, tumuteerere omu ngaro munonga munonga, kandi araingye twabateerera omu ngaro munonga munonga. ahabw'okuba eki kiri omu buremeezi bwenu mbwenu agari amazima mwamutambira, kandi naimwe mwatamba, ahabw'okuba nimmanya ngu Ruhanga eki ataire omuri abo, eki arikugamba hati kuraba omuri eki ekyahandiikirwe, n'eky'okucungura amagara gaawe nainga n'eky'okukukorera soruusho nari ekirikwenda kukwita. Lei Canon Jovanis Bwambata kandi obaire ari omutebeekanisa w'omushomo ogu ashabire abakazi ngu bamanye emyanya yaabo omu maka. Nimbasiima okwija, nimbasiima okutwehangaata, nimbasiima okunurwa nyo mwabazyo hati mukagumiza. Mbwenu naaza kweeta omushomesa waitu w'okubanza, yaatandika oku. Mbwenu nimbasiima, yaagira haa, niiwe okaabanza oije, niiwe na Madam Victor, mbwenu bwanyima ebindi nimwija kubikora omu shaaha ezi ibiri. Noohurira amaani nk'ago? Noohurira okweherayo abantu nk'okwo? Nyowe ninkweta Mamamusi kugira ngu oije okugambira abantu. Haza hari eizooba tuza kweyonerwa naaza aha Zion President. Omwe omu bashomesa b'eizooba, Omukyara Victor Tehenda, nawe ashabire abakazi abataine bwengye ngu babutemu kandi nabo bayongyere kwerondera eby'okukora nk'abakazi. Abataine bwengye mubutemu, abataine kyokukora mukirunde. Hakaija bank, tikikwetegyesa nangwa ngu oze omu bank oze kukora, it's a group, ni group not ahi omu kwezi nibakuhereza. Noogira eki orikwenda. Oraasha omushaija mukaba wa masikini. Omushaija noomushaba empare, noomushaba akareega, noomushaba half pant, noomushaba ekitabo ky'omwana, noomushaba, noomushaba, noomushaba naakutamu. Hati obu akuba ataine na sente atakwenda n'okukureeba. Shaba kakye mara obundi nawe nakakureetera. Mwegye okukora. Kukorera omu ka yaawe okakorera. Nangenda kusiima abo abakazi abaakozire kare abaine sente kandi nizibareebekaho. Bashusha waareeba enkyebe avugamu emotoka baamukuhangura oriya nawe naayekorera akagura motoka akarya omuri sente ze. Duumura. Norah Kagyenyi Kandi ori mukuru wa Mothers Union ahabw'obureebezi obwa Nessa Nkore nawe ashabire okugorora omukono nka Mothers Union Team okwegyesa abakazi obushwere oburikwera kandi n'okutiina Ruhanga. Mukama waitu asiimwe, amaziina gangye nibanyeta Norah Kagyenyi, ahabw'embabazi za Ruhanga ninkora nka Mothers Union President w'obureeberezi bwaitu obwa North Ankole. Ninsiima Ruhanga ahabw'ebiro ebi bibiri ebitumazire aha. Turi omu kwehereera nk'abakazi abu Ruhanga aheereize responsibility y'okuhabura baanyina amaka, y'okushomesa abakazi, y'okushomesa abaana, y'okushomesa Baiburi, y'okubuurira engiri, Emirimo egyo yoona neekorwa Mothers Union. Mothers Union eshemereire kunanuura omukono gwayo ekahika aha buri mukazi weena ori omu bushwere oburikwera n'otaburimu kureeba ngu baamanya Ruhanga, baashoboorora orugyendo rwabo orw'omu nsi beekwatize Ruhanga bajunirwe. Niinyenda kusiima Ow'eishe-emwe Jovanisi Bwambata. Waareeba aine ekitongore eki kandi ahi yaateemiingire emishomo yaabo kandi akakyendeeza kunooya, akaija akatugambira nka dayosiisi, naitwe tukashaba orusa omureeberezi. Niinyenda kusiima omureeberezi munonga munonga munonga, omureeberezi waitu na maama okuhikiiriza Proclaim Africa kwija etutebeekanisize kandi eshomese abantu. Niinyenda kusiima Ruhanga ahabw'abantu abu Ruhanga atuheereize, entama nkye kwonka mpango, Ahabw'omurimo gwa Ruhanga, abakazi aba bari aha boona bambarga all over the diocese, buri parish almost yeijwekyeire, kandi ebi beiha aha nimpamya ngu amaka gaabo gaaza tigaaza kugarukamu, tigaaza kugarukayo gakaba gakara bakaraba omu bi babaire nibarabamu. Twashoma ebintu bingi omu mushomo ogu, twashoma okushoma Baibuli n'okugishoboorokyerwa. Kaingi tushomire Baibuli kwonka titwagishoboorokyerwa. Kwonka eri izooba, amazooba aga gombi, tumanyire ngu hariho okushoma Baibuli kandi hariho n'okugishoboorokyerwa. Kandi okiheza kugishoboorokyerwa, ebi waashoboorokyerwa okabita omu nkora. Mbwenu twegire ngu amaka agu Ruhanga atukwatize titukubaasa kugabaasa twaba tutashoboorokyeirwe omurimo gwa Ruhanga ogu yaateereireho amaka. Omurimo gwa Ruhanga okutuheereza eiziina erindi eri atweheera omu mbabazi ze, okwetwa abazaire b'abantu. Nyowe specifically omushomo ogu mbaire ninshomesa aha kakwate k'omwana n'omuzaire we. Ninsiima Ruhanga ahabw'okuba tugiire aha kigambo omwana nk'oku Baiburi erikukigamba omu kitabo kya Zaburi eshuura eshuura igana ashatu na mushanju ishatu igana ashatu na mushanju n'eri igana abiri na mushanju erikushoboorora ngu omwana n'ebiconco ebikuruga ahari Ruhanga. Mbwenu Ruhanga atuhwereire. Twayetegyereza omwana niki? Kandi twayetegyereza omurimo gw'omuzaire aha mwana we. Mbwenu ebiro byaitu ebi bibiri twashoma aha by'amaka, twashoma aha mirimo y'omukazi, twashoma aha murimo gw'omushaija, twashoma aha murimo gw'abeebembezi. Nyenda kusiima omureeberezi kuhikiriza eki kikaija. Nyenda kusiima Honourable Member of Parliament ow'eishe-emwe Jovanisi Rwenduuru owaizire akatukwatsa. Nyenda kusiima bagyenzi bangye boona ababaire bari aha nitutebeekanisa nka Chairperson wa Women Council, nk'omukyara w'omureeberezi, nka Waaka waitu w'obureeberezi, Ow'eishe-emwe Lillian Gumisiriza, abantu abo boona batairemu obwengye bwabo, baatamu ebi babaire bakwaitse omu ngaro nk'esente n'ebindi, baatebeekanisiza omushomo ogu kandi gubaire gye munonga. Amaziina, Ndi Enid Mwesigye, Chairperson, Women Council, Kingura District. Mbwenu eizooba eri twagira omugisha gw'amaani, ebiro abiri na munaana ogwa mwenda twagaruka twagira omushomo aha kiro kya kabiri ahabw'okuba twari twashomire Nyamwabazyo, twayongyereraho ahabw'ebibi burungi munonga obu tutungire Nyamwabazyo ekikwatiraine n'omukazi, n'omushaija, n'abaana mbwenu eka nungi. Eka nungi twayongyeraho twagira n'omugisha twatunga Bishop waitu wa Nosakhkore Bishop Alfred Muhoozi yaija nawe yaatwongyereraho yaatwongyera obwengye bwingi yaatugambira omugasho gw'omukazi the power of a woman twagamba aha kintu ky'okushaba Omukazi kushabira eka yaabwe n'ekintu kikuru ahabw'okuba okushaba nigwo muhanda, niyo the only communication with God. Eky'okubanza omukazi oshemereire kuba oine list y'ebintu ebi orikwenda nk'omukazi. Kikateebwaho Ruhanga omukazi kugira ngu buri kimwe kyona eki orikurabamu n'ahabw'omushaija waawe n'ahabw'omwana waawe. Mbwenu ebintu byona iwe t'okubibaasa nk'omukazi, kureka nibibaasibwa aha Ruhanga. Reeba ngu buri izooba, buri izooba obe nooshaba, nooshabira eka yaawe, nooshabira omushaija waawe, nooshabira abaana baawe, nooshabira eihanga rirungi eryebembeirwe Purezidenti Museveni. Mbwenu twashoma aha power of. The power of a woman, a praying woman, omukazi omushabi. Ekindi twashaba oku orikubaasa kuhanduringa eka, oku orikubaasa kukora. Nrm government ekirungi ekatuteeraho omuhanda murungi munonga gw'okureeba ngu omukazi yaaba empowered. Eky'okubanza etuteereireho sente ahabw'okuba tokubaasa kukora otaine kapito. Ninga otaine ky'okukozesa. Mbwenu ezitaireho sente, nyowe nka chairperson women council ntaaha ntwire nimbagambira ngu hariho esente nyingi omu government. Tukozese omugisha ogu, hariho esente za UWEP, Uganda Women Entrepreneurs Program, Twine esente eza parish model 30 per cent, twine esente eza ensya ezitahiremu nibazeta grow ezo nazo nezabakazi haizire billions rinaana ikumi na mushanju za dollars ziri aha nezabakazi ba nrm. Harimu esente zemyoga kurugirira omuntu ekyorikukora Niinyenda kubahiga n'okubagambira hariho ekindi eky'okukozesa omwanya mukye, four acre model. Ekyo nakyo Purezidenti naakyegyesa, kukozesa omwanya mukye okakoreraho ebintu bingi. Abakuriisa ente okakora zero grazing. Okaabyara ebibingo, okabyara ebinyaatsi, types ezindi, okariisa ente zaawe zikakamwa okaguza. Kandi tugizire omugisha president yaatugambira ngu aihwireho akatare k'amaani omuri Nigeria akakuza kuba nikagura amate gaitu. N'ahabw'ekyo nimbahiga ngu tureebe ngu twagira entaasya ahabw'okuba akatare k'amate kariho. Ekindi atugambiire ngu hariho akatare k'omwani. Mbwenu nimbahiga nabo abakazi kureeba ngu mwabyara omwani. Omwani nogubyara buri season buri season noguma noyihamu esente ezikwija kukuyamba ahaka. Ekindi n'esente za UWEP nazo nibazikuheereza, noyapurayinga nooba oine guruupu registered, oyapurayinga otunga sente, okozesa ba CDO, niyo mirimo yaabo aha magomborora kubagayidinga kureeba eki mushemereire kuba, oku murikubaasa kuhandiika business proposal. Kuhandiika okateebeekanisa eki orikuza kukora. Yaaba nooza kuriisa embuzi, yaaba nooza kuriisa enimi, yaaba nooza kukozesa emikono yaawe kukora crafts, ebyo byona CBOs nibashashurwa gavumenti ngu bayambe omuntu wa butoosha kuhandiika omuteebeekanisa oku arikubaasa kutunga satifikeeti ya guruupu reero akagitwara aha disiturikiti bakakuheereza ezo esente.